Omorigereria ase omoroberi bw'oboremi na obondo rituko ria rero, nigo togochia korigereria omoroberi bwa hydroponics oyio ochagetie goeamwa ne County Government ya Kisii, oyio origetie koroseria abaremi endagera y'eng'ombe naboigo kobao bitoki binde korwa ase omoroberi oyio, ase bare gochia kobeka ebinto ara gatato ime ye green house eyio ere chinkerene gose strawberries, chinswe amo na hay gose endagera y'eng'ombe eria ekorokwa buna hay. Mbuya mono, Moigere Omonyagetinge TV, karibu naende ase omoroberi onde bw'oboremi na obondo. Eprojekti eye igo yabete initiated ne County Government ya Kisii. ase eng'encho twaroche ing'ana ebe mbaya boyani nebe engiya ase abaremi. Through ministry of agriculture togateba aba abanto togateba tokorigia omoremi ore ase gotwara ing'ana atware estima naende anchere bwoye ebe buna etraining centre ase abaremi bande bagocha gosoma. Boigo amache aya nigo akoranda ase egreen house akorwa korwa ase apampire korwa asoa ase endani ye chinswe. Kera arure ase chinswe agenda noboitobu bokorwa ase chinswe aete ase chinkenene buna orokire korwa moina ano enkenene nchiyo korenta gochia moina iga ase endagera ye chiombe ere. Buna omomanyi oye agototebia omwanche omorigereria gose omobisa oyo bw'amang'ana ya oboremi, omoroberia oyo nigo orenge gochia gokonya abaremi abange ase okonyora endagera ere rahisi ase chiombe chiabo kobua koyerigeria chinsiaga echi chikoireka koba naboigo chire chikoira omogondo omonene. kobua buna oyo ogotumeka amao, na. Project eye ekorokwa hydroponics. Hydroponics nigo aria ase ogotuga chinswe na endagera y'eng'ombe ne chinkenene. Bono endagera eye ye chi endagera eye y'eng'ombe ogosimeka rogorogo ase chitreyi echi moroche abarigereria, iga ekoba within a week chintare chigosimekwa oyo chikorokwa barley. igekoba within a week so egento gekoba ngerie na amache ekero achire korwa e inlet, e inlet nere ororo amache akoruera isiko asoa asoa amo iga iga ase chinsu chire ekero asoire ase chinsu chire aakuna epampu eria ya estima ekero akinire epampu eria ya estima agenda aeta iga iga onsi pibi gose obo na obonyansi aba purified yaani atwara oxygen. chinswe chiatumia, chinswe riria chikorusia amonia eria chikorusia amonia na obwoyo, obwoyo obo bwatiirigwa amache aya buna atiire aye iga, aenda mpaka iga ase ebinto ebi biarenge buna obonyansi ne chingenene, chingenene chianyora obwoyo, erinde chiakina. Ne chingenene echi na obonyansi obo na oborobwo bwa purifaya amache aria, amache aria agapigwa naende airanera ase chinswe. So eprocess eyio nabo ere igo kogenderera kogenderera kogenderera. So within a week nabo okonyora omoremi oyio nachire obonyansi akoa chionda. Eyio nero yarenge eganga ye ministry korora ng'a ng'aki tora utilize ensa ase asinini konyora endagera ye eng'ombe konyora chinswe naende ko ko nabo okonya koria chingenene korema yes. Nonya nabo omoroberi oyo tochiete gochaka kobwata ense buna ekageire, koreng'ana nomoremi, omodirector, Trimba. Omoroberi oyo nigo obe getuga abwo aye isiko, aase arwete ekegingo ekeigo gekagachwa egreen house, lakini buna agotebi nkeri ng'a omonto bakwanete nere noria bw'okorosia ekegingo eke gioka iga gose egreen house eye, na buna ayekorete koyiagacha, akabeka chinsu nkeigo ime, tanya kororokana. Omorigereria ning'ani gokoenyorigwa buna omoroberi oyo nigo ochagetigwe ne county government ya Kisii, omoremi oyo buna agototebi, tamaeti ng'a ne chibesa ere ng'a chiabegetwe igaa.

Korwa buna omoroberi oyo obegetwe omwaka o 2014 mpaka bono iga, egento gioka omoremi oyo arire korugania chinkenene, chinswe abegete buna okorigereria iga agoeta, nigo chiakwete, nonya nebioto biarenge ndani yaye nigo bikwete. What I only knew about it more when I went to the internet.

and am sure they were paid. Ase korigereria buya omorigereria, nabo akorora chinyambobe chibwatete ase chipaipu chi'amache chigoeta, gekoorokia ng'a morobiri oyogo otenenete, nabo igo toraba gokonya monto onde bwensi. Omorigereria obo nagototebia nkeri ng'a oteemire kobwatia gochia ase ministry ya agriculture ya Kisii County, Naboigo okwanire nomominista, erinde anyare koba gakomanya ng'a ninki kegendererete, korende ogoteema kwaye korigia obokonyi korwa ase ecounty government nkoraikerana. Ekero ogochaka oboremi bw'ebitunguo, egento egetang'ani obwenerete gokora nigo okoenda orosie enasari. Enasari okorose, ekero kwarosirie enasari ere raised, we call them raised beds. ekiang'ete omoondoko ng'a ninsimeke egento korwa iga seito geike ng'umbu, lakini nanyorire ng'a kera egento nabo gekonyarekana koeta omoyo. Ekiagera oboremi noboonda mbuya mono. Oboremi igo bobwate oboonda, lakini intwe toika toikaransete totamanyeti ng'a noboonda. Teema egento, ogotema nakwo okonyara. Chaaka, ogochaaka nakwo ogosuka. Aa mono buna inche narigetie egasi ekambora, nkarora ng'a ekero nanye konyora ng'a akaremo akaginka nkare aa agakembwate, ngacha gosoa ase omoroberio oyo bw'oboremi amo nondoche buna nansire gokora, bono nabo ndoche ng'a mbuya bokong'ira naende nabo nyekorerete serv. Esegi nendooro tiga torore, oyorayebue gonde yerwoti. Mbuya mono mwanche omorigereria ase okoonterera koba ime ya Mwanyagetinga TV. Onye orendirie assembly nateba ere boronge iga, onye chibesa chie financial eyio engima chikogenda onde taiyo okoboria, assembly eyio nero. Egere totebie abanainchi baito ase chibarasa ng'a korwa igaa korwa mwanyaboke mpaka mwake monto moino. Mobasa gosimeka ebitunwa gati ya rirabe riria erie ndiaino y'amaemba, simeka amaemba. Oyo gose nomo omobea, ntomotagete iga aseito, oyo gose nomo nyaribari, ntomotagete seito abe nomogirango, omochando oyo ngocha orosari chisukuru chiaito, oro mwayoireire? Nabo erio nomonto engoko okogora chingoko mambia, chiagenda chiatocha mwamorara, lakini magoroba chiabeka amagena ase mwabo nyaboke. Nabo omorobereito okoenda igo ase.

Omorigereria ase omoroberi bw'oboremi na obonda, ero twatanire omoremi oyomo ase oyio obete gose ochoretwe ne county government ya Kisii abeke ase abaremi bande bare asome korwa keria ekorokwa ase obonene demonstration centre na twamotarire torare Omoroberi oyo igo ochagete kera oikanchere okaratenda, buna origerereti maasete ore ase egreenhouse eye, eye nere egreenhouse yabegetwe buna demonstration centre, maata ensemo ye chinsu nere ororo gose efish bond, mayega yane iga noo epambu y'amache ere, na ase okoboko kwane gw'okobee ruguraka, eye nensemo y'okorosia estroberiz ase omoroberi oo bwonsi, na moino aa buna tokorigereria omorigereria. eh, nensemo ya endagera ye chiombe gose foda lakini morerie egento narerie ekemo nkeri ng'a chistroberi nchiasemegeti iga korende chikooma nabo mo morero Nyabae. eh, lakini rende foda ero kwara ng'a nchiachete korwa nchiagete kobekwa eh, tiga totebi nka erieta riabo nokorokwa omorero Ah, Mbuya mono, karibu gaiga bwone. Nigo nkorugusamuri nyang'e chitirimba. Enka yane gaiga egere sub-location igoro kw'Etora sub-location, Sameta district. Enka. Korase nigo igoro y'omoroberi oyo okwabwate iga abwo. Yes, omoroberi oyo abanto b'ecounty obacheta. Bakambori mbatagete kobeka edemonstration centre bono aya, yaani ase abaremi bande bagocha gosomera. Egento batagete kobeka egento eke buna banyeresete geko kerende getware chinswe, getware chinkerene, strawberry, naende getware endagera ye chiombe. Inche ngatwara mono okogania ase ensemo y'endagera ye chiombe. Ekero chinsiaga buna tokorema, Igo nimo emegunda emenene, na echio twatebetigwe ng'a baada ya amatuko atano na abere yabeire okoachwa. Nkarora mbuya, nkabaa espace, nabo bagachete, bagakora, bakabeka chinsuma, bagasumeka iga iga, strawberry, aiga mbasumeketie kende. Ngakagera ngocha bare tibacheti.

Gochia egara nariete chintambe chinkane na ibere. Yah. Eh, gore korwa omoroberio gochaka inche kwanyorete koruga. Eh, there is nothing nanyorete Ase ekini- rigesa gikwanyorete eh, igesa- kwandebire mbori igesa ndirio nkinye. no- narieta tikabete nonye ne cost estimate. Eh, Mpaka bono rende onye ndirie amache ayio are go- buna okoreng'ana amaere ase arenge, onye ndirie chintetera echi chiarenge aiga, endagera eyio echiombe, Naende amaache ayio aete korwa ororo akogenda ime aria, ekero kende chinswe echi ngocha gosaba aye chiarenge, ekero ngonya chiarenge food korwa iga aiga, na oxygen eyio etare bono, etarenge posible. Amaache ayio buna aba pumped gochia naende aiga na amagima aria aruse chi oxygen. Igo tegwaketi kende igaa, yes. So what I did, I disconnected power, inganye baye chimbata iga bono rende. otemegeti, gose naende bantebi the next course of action, tibanya goika. Mbuya mono sana omoremi. Yes. Goikera buna tore korenda embe ya omorigereria buna togokwana aye bono iga, twateemire korigia ecounty government ya Kisii eiranerie amaswali twabwate igoro y'omoroberi oyo korende ntoranyore oroboti ronde korwa ororo. Okoboria okonene nkori ng'a chibesa nchiria chiabegetwe ase omoroberi oyo, chitari nke chinkageire koba chimirioni chia chibese, na omoroi oria oigoteneine, omoremi tarakonyeka, buna aye nimanyete oyo nomoremi oria okorwa bobasi, abaremi bande mbare moetwe omoroberi oyo, more isiko ya bobasi. Omorigereria, omoroberi oyo nigo ochagetwe ne county government erinde okonye abaremi, otumeke ekeria gekorokwa egesongo buna demonstration centre, yaani ase abaremi bande bagocha, erinde banyare koba bagwesemi, banyare koba bakorigereria ng'aki egasi yao ekorwa. Naki oboremi orakore oboremi korwa ase akagingo agasiniini, oise koinyora ng'a emegondo gusii yabeire botuboke, erinde onyore ebitogi korwa orore ebinge, onyore endagera orarie, buna chinkenene, gose chinswe, onyore na endagera y'eng'ombe. Korende moroberi oyo nigo ochagetigwe, rakini torabwata, tokonyeti moremi buna oyo tore iga abwoye. Ng'ina nase omoremi, ng'ai omochando oruerete? Ng'ai omochando oruerete? There was ndatebe ng'a communication breakdown ndaeroketie ng'a banto ndaeroke ekegusii that after nanyorete information eye nkayia egokera ng'a nenkonye ase okobara endagera ya chombe ase korwa ase ake iga ninyore ne chinsu korwa abwo ne chinteneneni ninyore koruboka. Bono rende mbachieti kofuatilia.

Koreng'ana nomoremi, buna oigwete agoteeba, igo omocontractor achete akaagacha egento eke iga, eywo egreen house, akaagacha egreen house eye, na gosoka na kogenda. County toteebeti ne chibesa ere enka yabeegete ororo, ekiagera omoremi oyo nere otakeire goakana estima yoka, ebinto binde ne county yare korigereria. Nonya nabo omoremi oyo ngoteeba areng'ana omiete, gose nanyorete asara enene korwa ase ogoakana estima ase omoroberio, tari komokonya kende. Ribori rinene ndiri ng'a ni ng'ai omochando oruerete omonche omorigereria. County Government terache totebi ng'a ninki kiabete erinde omoroberi oyo okanyare kobua gogotenena nomoremi nere nagoteba ng'a narigetie omominister bagakwana nere korende omominister tochieti komoa amachibwa ande onsi. Eyio ekororokia ng'a ecounty government yatuguta ere are emeroberi eye noyo yaechagetie. Chibesa nchiabegetwe ororo korende nabo chikageire gosirira ase riroba.

Igo ogotafuatilia chibesa yes nchiabegetwe aa, this is money nchiasoete aa, lakini nchirakonya monto onde bwensi, nchirankonya, nchirakonye jirani, nobody ase nebe ni brought iga iga ache gosomiwa buna yarenge Mount Ford. Tochire ne demonstration centre yarenge, monto tana koretwa oo ache gosomiwa. Yeah. Eh, chiombe nobwate sahi. Chiombe nimbwate. Eh. Yes. Nachiare kwara kwa ndare. Nachiare kogera, nachiare kogera ki kagera ngachira ne bintu ebi endagera enyore kurunche. Lakini nche nabwate chiombe. Kwa ndio ndio chinsiara sentire ndagera.

Naaganetie naende kogenderera nomoroberi oye oye, erinde anyore obokonyiki korwa ororo. Lakini inkonya kwebori torenge omwanche omorigereria, onye ekaunti government teri kwebwata buya, eche emobwatesie, rirorio omoroberi oo nabe enga bosa. Ase aya obegete iga, nakia ng'a. Ase aya tinkomanya rigereria, measurement eye nabo erabe eight by eight. Bakabeka bakagenda. Bono as'aya tindi gotumia kende, omorokia moino abu omong'ina nabegete chinyeni magega yaye igoro moino, tanga naha twagesire korwa oo, toigere ewest, lakini I don't want to touch, ninsarie, egekogera bono ndarorekana nainche ng'a. Timaeti eki ngokora na mbugete na kero kende mbaiche bwango abo batarana goika. Inki kware koboria ase baria bachete baka gokora ebinto ebi iga serikali ye county naende obete involved? Egento nare goteba nkeri ng'a eproject ko yachakirwe buna eye, ideally ekero okwereserwa buna bono na omobisa bwa agriculture atueresire, Nabo intwe buna abaremi toko- tokogokera baria totagete gokora oboremi obwo boranyare gotokonya. Nabo tokogokera bwango sana, twateka buna initiative. Lakini bono ekero okofuatiria etaiyo, bono onto okorora ng'a nonya naye bakorete ang'e enkio nto ntoamini ng'a nakore egasi, yes. Gose ang'e enkio nabo bararete eprojegti ende nkane, gose eye terankonye. Gose terakonye onde korwa around ee. Igo kware kobatebia bakore. Bono are kobatebia eidea babwate nengiya, bare gocha aa egento eke rende tindi I am not an expert ase egento eke lakini nkorora ng'a temperature ere ime iga ere too hot igo kera ekieng'e egocha inse. Kiare koagachwa ere spacious kianyora embeo rende nari ekoba I don't know but that is how I feel. Naende ngocha gokonya kiarenge abaremi egekora chinsiaga rero okonyora korema here and there abanto na abande babwate interest buna inche nibwate interest na amaremo akeire. Nabo kegocha gotokonya monto ori chinsu korua, ori ne enkerene naende oye eng'ombe obonyansi on weekly basis yeah kebwate ebirengererio ebiya sana lakini eye bono are kobasaba ng'a ki? Bafuatilie egento eke nekiya kiarenge still ntogetagete buna inche still ningetagete. Ache baria nobetie egento eke, I'm ready go ko host any group of people for free basomere ba benefit still nabo ndi ready yeah. Togochia okorora rimoruabire twe rituko riarero omwancho omorigereria buna iga nigo otebie ng'a ecounty government nebwate chiproject chinyinge korende eye neyemo yachire chiachagetigwe lakini chigatigerwa nchera. Ekorokio ng'a chibese chiria chia county government yaetwe, nigo chiasireire amaboko gete enchera iga, onde taiyo okobwatereri moroberio oyo, erinde ororekane ng'a okonyire omominyi o Gusii, naende ne Kisii county, gose omwaki ekura o Kisii county. Igo nabo nare gosaba ng'a onye nimware konyora echance yogo pass this message to the county, the concerned the county, project eye nigo yarenge. Gatiga bono bayetigete, still bono toratebe, ekwana te tesogeti kende korwa Ni project yachete igatenera ase yatenerete. Igatenera ase yatenerete. Engiya sana. Ekero ogosoma yane ase ogosoma engiya mono. Naye bwe kobwate project eye gose bande mbare mobwate na barabwo. Ase iga iga aye mbwa ninche bweka ere iga iga. Iga abwo basi sub county. Bobasi ndoche ng'a ninche bweka. Yeah.

Rigorigia okonya gosomia abaremi ao ao igoro y'okorosia obo obo chibes chi endagera ye chiombe, na korosia ebinto binde, gose endagera yende ase omonto arare buna enswe korwa ase ase ase niini ekorokwa ng'a hydrophonics. Korende omoremi oyo twatarera buna agotebirie, more obe rigochi tokabekwa bwoye, ogachakigwa lakini ogatenena togenderereti. Inki kware koborire nde omogabana oito ase engencho nere omonene bw'ecounty? Ritang'ani ere natagete ngire ribaga eri komoakerana mbuya mono, onde otwarete ebirengererio ebio ase okoreta idea buna eye ase abaremi na amaremi gose buna ateanegete. Otatiga rende nare koboria ng'aki amaene iga achibesa nabo chiratogia chitumegete igaa ne chinyinge. Mbagotebetie chibesa nigo chigoikire aa. Mbantebetie chibesa nigo chigoikire aa. Na ase aya ase kere nkorema narenge chinyenio, bono tindikonyora kende korwa oo. Lakini rende nare koboria omogabana ng'a, Naakare agwo aa, namanyete ng'a kero kende ebinto ebi biaete tegekorera maybe natebetigwe abanto mbatometiwe chinse chia isiko bagasoma ebinto ebi bakamba koreta eidea eye gocha. Namanyete ebinto ebi mbichieti koba bibe moyo, nigo bikwerete ase egete, naende onye onye mbikwereti chibesa echi nabo chikoba dumped iga iga chia chiasireria chibe chibesa chie taxpayer. Nare gosaba iga, batare koribaebwa egento eke, ba make a follow up, ekero inche nabo ndende tanisie egete. Batworokie ase toji batoire training, batworokie ase tokonyora bali eye, naende ng'aki tokoyesimeka, naki tokoyegesa, naende ng'aki togo togo togo naki ogo tokoachoma. Eki naende naki nare komosaba, onye tari aware mogabana oito gose omominista oye onye tari aware, ebinto ebi mbiabegetwe, lakini mbikoreti gasi. Abande ntobirendete, nabo nabo bire buna biachagete biatigarete ase biatigarerete. Except rende buna inche na incurred a lot of costs ase estima, but I wouldn't mind baare goicha bono naende banchakerie iga togendereri goichi igoro, abanto baminto abana bare bare ko pick up na baria babwate amarebe basome korwa ororo, banyore endagera eye ase korwa ase ake, batugere echiombe ne chingoko. Yes. Rigereria abwo nomoremi atebire, Nimanyete omogabana nkorigereria are omoroberio oyo, igo richa to action torore ng'a ng'aki togosuka gochia omotwe. Mbuya mono sana. Oyo nomoroberio bw'oboremi na obonda ase Mwanyagitinga Television.